China ah chuanin hei pitar te te te pawhin hna hi an thawk nasa em em a tiang kan bungraw lak te ih pawnah min lo select sak a ih a chhungah hianin ih kan hriat loh tam tak kan lak tawh na hmun a awm avangin tihian min lo select sak a tian an thui khawm nghal par par zel a ni tihianin taima takin hna an thawk a an fa te gulaze kal te an chawn ve thin a an taima em em a ni tian thawh hreh hi an nei lo reng reng mai a ni. Ka ka bungraw lak sa min lo pek sak a nih hi fel a nia, hei hi a fanu a nia ti hian college ka la tlawm ve a ni. Ka hmu fuh hlauh a ka lawm a, rinawm bawk si, fel bawk si, ka tawng lo ang tih ka hlau tak tak a ni. Tlai lam haw a ni a, tianin kan bungraute nen bungraw thawnna lamah kan hawng a, kalkawng hi kan chian loh em avangin tian kan lo kawk zel a ni. A inbiak hlei theih lo a, English an. Thiam lutuk bik lo a, keimahni ang thavin maw? Mahse tluang deuhin i.

Ril hi ṭam ve zung zunga te an chaw te kan han ei a, an buh hi tui bik em em a, chuan Aizawl ṭanga sam ṭawk te tia ang vel thlai kan ken ho te kha khitah chuan ih kan la hmeh thei a, hei an scooter hi a mak reuh lutuk ka ren hmang vek ang kha nia, kan race ve ringawt a, a tlan teng teng mai. Aw kut thler hi nuam em em a tian ih a thengthaw nuam em em a hmun tin hi a hmuh nawm bawk a tia taxi a chuan pah hian thla hi kan la veo veo zel mai ni kan bazar tur te ti hian in video hi ka rawn dah pawp deuh nuai zel a lo hre thiam ula ih keimah hian ka la tih thiam em em lo vang hian in tian umm ka la nawk nawk a tian ka remkhawm a tiang vel chu ni mai ta tian dawr nghak pah in ka edit a. Hei kawng sir vel zawng zawng te hi nuam em em thin a ni, pangpar vel hi ka la hmaih lo tlangpui a, tlangpuiin thla la peih mi lo nih bawk nen kawng chhawng tinah hian Sarun hi par khat tlat zel mai bawk a, tian buk deuh hian nalh hi ka ti em em thin a ni. Video te hi te hian a darh deuh nuaih in a rawn awm thin ang a mah se in ih lo hre thei a meuh la hmun hrang hrang a kal na te hian in ih ka la khawm zel a ti hian in ih ka dah khawm leh tawp a chuvang chuan in ente pawh a lo hahthlak deuh mai thei a ni in lo hre thiam hram hram dawn nia.

Are nikum a mi kha a ni tawh ta, tunah han two thousand twenty four a ni tawh a, hei hi October two thousand twenty three a kan zinna kha a ni tawh a maw? Chuvang chuan kan ti pawp pawp ang. Nakinah uluk deuhin ih youtube te ka tih thiam tak tak hunah ka la ti ve ang ka tia dah that a, nakin hnu zela kan la en a kan la ngai dawn em a, tunah kan kum te a la up a em em lo a, ih Pathian zara kan dam zel chuan sumdawng te kan nia. Ih dawrah te zawrh tur te neih ve reng te kha alo ngai sia. Umm van te pawh khi nala sin. Khua thiang tha em em a kan zin lai hi October sanghnih sawmhnih pathum a nia. Boruak nawm lai tak a nih chu. Khawpui hi a mawi a ni. Khawpui mawina leh boruak nawmna ringawt pawh hi thaw hi veng huai huai thei. Chauin a hah hle mai la, kan bazar hi kan chau thei lutuk a, bazarna ah tak phei chuan thla te pawhin kan la tha hman lo a ni, kan buai thei si a ni. Darkar minute, second ten hi hlu vek sia a chaina han thlen tawh chuanin kan in duh thaw thei ve em em bawk sia, hun hi kan ui tawp a nih chu. Khawpui hrim hrim pawh hi a nuam a, tianin thla kan la pah zel a tih tur dang taxi ah chuanin awm hran bawk lo nen tihan thlalak mai mai a ni mai a kalkawng hi kan bazar na hi kalkawng hi a thui ve thei em em bawk a ih hmun inkar ki tak tak te a nia a then pheikhawk hmun tawp te a awm a a then umm jeans kekawr te-- Tikhanin bag hmun tawp te kha hla tak takah kal thin a ngai a, pheikhawk hmun ringawt pawh chi hrang hrang a awm a, Mizote duh tur chi lakna hmun, hei khatiang ang awmna hmun te te kha ih inkar ki tak tak a awm thin avangin taxi in kan kal tlan char char thin a ni maw. Ka chau hle mai la, thlalak hi chu ka peih reng mai ni maw, hmun mawi deuh te, hmun nuam deuh te a ka kal chang pawh hianin thlai hi ka la ngei ngei thin a, keimah hi chu lang vak lo mai la. Thiante ho an lan a, mi dangte an lan chuanin nuam hi ka lo ti ve em em a ni tia thlalak kual mai mai hi maw? Umm, nuam tih zawng hi kan nei theuh a, eh, bazar chauin hah hliam mai la thlalak hi chu nuam ka ti em avang hianin ka la tho tho a ni khawi hmunah pawh ka lil a maw? Tihianin taxi ah hian a met tar in tihianin kan kal thin a, kan kal hlat kha chuanin taxi fare kha a to ve leh deuh duai thin a nih chu. Mahse ih pathum te pali te kan chuan thin avang hianin kan in kawn thin a, umm a zia phian mahni a hman chuan a to duh lutuk a, a vai in kan pek vek kha a ngai sia tih hi chuan kan in kawn vek a, zia tak a ni. tho mah se la la zia tho tho a ni in kawn chuan hengte pawh hi ti hian he video pawi te hian a hran hran hian in ka dah zel ang a ka phone atanga delete vek tawh ka duh vang em ti hian in ih a ngai te pawh lo awm mai thei a in ang tak tak te pawh mah se a in ang vek kher lo a ni ti hian in dah that nan ka hmang zel ang a ka phone memory hi a ful dawn avangin ka delete duh tawh avangin ti hianin ih kan zin leh hmain delete hmain ka dah tha a nih hi nakin zela kan la en atan maw kan ram atan ka va nawt thei tak. a thing thaw nuam si a hmun a rem bawk si building lian pui pui zah mah se lah an ni chu ehh a lei te a nghet tha a min na tur a awm ve lo vang hian an plan hi fuh thei char char bik em em bawk a ni. Tunah chuan pheikhawk hmun lampang kan thleng tawh a, thlasik lai te nih vangin a pum lampang deuh hlir an lo phawrh chhuak a, October kan tih tawh kha a pum lampang hlir hmuh tur a lo awm a, hei naupang pheikhawk te chi hrang hrang, nu pheikhawk pum te ahh nutling pheikhawk pum chi hrang hrang vel a lum chi hlir an lo phawrh chhuak a ni tunah hi chuan. Tunah chuan pheikhawk hmunpui lamah kan kal anga kan rawn ti lang zel dawn a ni a, next video ah te pawh maw ih ka sawi tawh ang khan ka sawi fo thin ang khan dah that nan ka duh avangin tian eh thlasih ka nih tawh avangin pheikhawk pum lam hi rin lo phawrh chhuak a, thei zawrhna te pawh a lo awm a hei chhun rilram hnem ah thei te kan han lei leh tete a. Vawiin atan chuan kan duh tawk phawt ang a, next video ah pheikhawk hmunpui a kan kal na, pheikhawk hmunpui pakhat a hmunkhat a kan kal na kan rawn ti lang leh dawn nia aw.